Çaga köp zady ýalňyş öwrenýär. Şol gün kakasy bilen gyzy kitap okaýardylar.
Gyzym, maňa suw getirsene. Bolýar kaka. bulgur döwäýdi öýdýän. Ýelini bir gyýdyrmadyk bolsa. Gyýdym, ýeliňe zat bolmady dämi?
Çaga näme iş görýäň? Suw gidip özüň alaýmala.
Ertesi gün.
Eje, maňa suw getirip beräý-dä.
Uly gyz boldy. Entegem suwy özi alyp bilenok.
Çagaňyz siz diýendigiňiz üçin sizden sorady. Sebäbi siz. Kakasyna, Özüňiz almaly ekeniňiz diýipsiňiz. Siziň edeniňiz ýalňyş bolsa, dogrusy näme onda? Çözgüt.
Gynanma gyzym. Ilkinji gezek ýalňyşyp bilersiň. Seret, ilki bilen suwly gaby emaý bilen tutmaly. Suwy ýuwaşlyk bilen guýmaly. Bulguram iki eliň bilen tutmaly.
Kaka saňa suw getirdim.
Eliň gözüň dert görmesin gyzym. Sag bol.
Şeýdip çagalarymyzyň ýagşy endik edinmegine ýardam berýär. Çagalarymyzyň her ýalňyşyna gygyryp başlasak, olar hemişe işe başlanlarynda ýalňyşmakdan gorkarlar, çekinerler. Her çagaň öz ukyby bolýar. Esaslap, şol ukyby açmak. Aýdaly, siziň çagaňyz tigir sürmäni buzda taýman öwrenjek bolýar. Hälçe ýalňyşanda, siz oňa gygyrsaňyz, gaharlansaňyz, gowy öwrenmegini ýa bolmasa doly öwrenýänçä sabyrly bolup, çagaňyzy goldap ony höweslendirseňiz, Haýsysynyň dogrudygy barada oýlanyp görüberiň. Eger siz çagaňyzyň ýalňyşmagyny islemeýän bolsaňyz, bu şol bir wagtyň özünde çagaňyzyň hiç wagt öwrenmegini islemeýärsiňiz diýmekdir. Hemme zat ýalňyşylyp öwrenilýär. Ýalňyşlar gaharlanmak ýa bolmasa gygyrmak üçin däl-de, öwrenmek üçin tapylgysyz pursatdyr. Eger çagaňyz bir zatda ýalňyşýan ýagdaýynda, öňki eden ýalňyşlyklary bilen bile ýüzüne käýýäp gygyrmak, öň özünde bar bolan ýagşy endiklerinem taşlamaklaryna sebäp bolup biler. Ýalňyşýan wagty gaharlanmak, onsuzam özüni günäkär ýaly duýýan çagaň şol işden sowamagyna, hatda şo zady öwrenmegini doly taşlamagyna getirip biler. Şeýle ýagdaýda, çagany terbiýelemäge çalyşmak, gark bolup duran adama ýüzmäni öwretjek bolmak bilen des-deňdir. Gark bolup duran birine şo wagt ýüzmäni öwredilmeýär. Ol şol wagt siziň kömegiňize mätäç bolýar. Eger biz çagalarymyzy elmydama bir zady höweslendirsek, goldaw bersek, oňa ynanýanlygymyzy duýdursak, ana şonda oň hiç ýalňyşmaýanyny göreris. Sähelçe öwgä-öwgä siziň oňa bolan ynamyňyza jogap bermejek çaga ýokdur. Ol hökman siziň öwgüli sözleriňize mynasyp bolmany çalşar. Has dogrusy, siziň öwgüleriňiz çaga üçin hamala çölüň içindäki suw damjasy ýaly möhümdir. Çagaňyza oň beýik adam boljagyna ynanýanyňyzy duýdursaňyz, birnäçe uky ýüpleriniň açylmagyna sebäp bolup biler. Diňe şeýle ýagdaýda çagalar dogry iş edýändiklerine düşünerler we şol ynamy beren ene-atalaryna mynasyp bolmak üçin eline baryny gaýgyrmazlar.